וויכטיגסטע פעקטארס וואס דא איז דא איז די לאנג טערם פיקטשער, דיין לאנג טערם וויזשען ווי דו ווילסט אנקומען, וואס גייט דיך מער מאכן אנקומען צו דיין לאנג טערם וויזשען. כ'וועל דיר זאגן די אמת, נישט אייביג איז עס א מעלה אז דו קענסט מאכן אליין דיינע החלטות. ווען דו גייסט זיין אין קאווע שטיבל מיט דיינע חברים וועסטו קענען זאגן כ'האב ריעל עסטעיט. א טאג וואס איז נישט דא די נעקסטע טאג א קאורט קעיס, שלאפט ער נישט ביינאכט. דו קענסט נישט קיין מענטשן אין בית מדרש וואס יעדן טאג וואס דו קומסט אין בית מדרש פייט ער זיך מיט איינעם.
ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט מיטן געלט-מבין חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים. עליכם שלום הרב פנחס, וואס איז נייעס?

אקעי, סאו קומען מיר צו צו אזא סארט שאלה וואס א איד האט אריין געשיקט, יא? יא. די שאלה איז אז ער האט הונדערט טויזענט דאלער, וואו ברוך השם זאל ער האבן נאך, זאל האבן נאך אסאך. און מיין, איין זיראו מער איז א מיליאן. יא.
נאך איינס איז צען מיליאן, נו. און זיין שאלה איז צו ער זאל אריינלייגן די גאנצע הונדערט טויזענט דאלער אין איין פראפערטי. און ס'זאל זיין נאר זיינס, אדער אז ער זאל קויפן לאמיר זאגן צוויי פראפערטיס און נעמען א שותף פאר יעדע איינס פון די צוויי. איך זאל שמועסן זיינע צדדים אדער? יא, אוודאי, ווייל דאס איז די וויכטיג, די וויכטיגסטע חלק פון די שאלה איז צו פארשטיין די צדדים אויף אהער און אדער אויף אהין. אקעי, סאו פון איין זייט זאגט ער ס'וועט אים זיין גרינג ווען ווען ער אליין אוינט די גאנצע פראפערטי, יא, דארף ער דאך נישט דיעלן מיט קיין אנדערע מענטשן און ווען ער. מאכט החלטות, עס איז זיין החלטות און ער דארף נישט זשומ און נישט תלוי בדעת אחרים. אבער פון די אנדערע זייט אז טאמער האט ער צוויי פראפערטיס איז דא מער מער עסעטס, זיין געלט איז אויסגעשפרייט אין מער פלעצער, עס איז נישט קאנצעטרירט אין איין פלאץ. עס הייסט אין עס איז דא א בחינה פון כשזה קם זה נופל. עס מוז נישט זיין אזוי, קען זיין ביידע זאלן זיך הייבן אבער יא. יא. סאו זיין שאלה איז וואס זאגסטו חיים? איך מיין אז סאיז זייער א גוטע שאלה קודם אבער איך מיין איך פארשטיי פון די שואל אז מען רעדט פון א בעגינער.
אקעי. ווען ער וואלט נישט געווען קיין בעגינער וואלט ער לכאורה דאס נישט געפרעגט ווייל ער וואלט שוין געקוקט ווי ער האט געהאט זיינע סוקסעסעס ווי נישט און ער וואלט מער ווייניגער געמאכט זיינע חשבונות לויט ווי ער זעהט הצלחה אדער ווי ער האט געזעהן אז סאיז נישט אזוי שטארק מצליח. מאכט סענס.
יעצט די די וועג וויאזוי די האסט אראפגעלייגט די שאלה איז אזוי ווי די צדדים פון די שאלה איז צו ס'לוינט זיך ענדערש צו זיין אליינס באוואוסט ווען איך וויל מאכן א ריפיינענס זאל איך קענען מאכן א ריפיינענס איך זאל קענען טון וואס איך וויל איך זאל קענען מאכן מיינע אייגענע החלטות דאס איז געווען די צד פון זאגן אז איך זאל האבן אליינס איין פראפערטי און די צד פון זאגן אז איך זאל האבן צוזאמען מיט נאך איינעם איז וועגן איך וויל קענען מער דייווערסיפייען, מער צושפרייטן, אז איך זאל האבן ווייניגער ריסק, אזוי ווי דו האסט עס געזאגט, נישט אזוי קאם זען אויף, איך מיין אז דו האסט עס נישט געזאגט, אבער די געדאנק איז אז דו זאלסט האבן מער צושפרייט דיינע נכסים פון א ידיעה וואס חזל זאגן לעולם ישרש אדם נכסיו, פון די פערספעקטיוו. אבער איך מיין אז אלע ביידע זאכן וואס דו האסט דא אראפגעלייגט זענען די ליעסט אימפארטענט ביי די דעסיזשן, די ווייניגסטע וויכטיג ביי די דעסיזשן. ביידע צדדים. ביידע זענען ריכטיגע פעקטארס, אבער ס'איז פון די קלענסטע וויכטיגסטע פעקטארס. די וויכטיגסטע פעקטארס וואס דא איז דא איז די לאנג טערם פיקטשער, דיין לאנג טערם וויזשן וואו דו ווילסט אנקומען, וואס גייט דיך מער מאכן אנקומען צו דיין לאנג טערם וויזשן. אין אנדערע ווערטער, אויב דו ביסט א אינגערמאן וואס דו פאנגסט יעצט אן, גייט דיך מער מאכן, גייט דיך העלפן מער אנקומען ווי דו ווילסט אנקומען, איך ווייס נישט ווי דו ווילסט אנקומען, אבער אויב דו ווילסט אנקומען צו מצליח זיין אין ריעל עסטעיט, איך פארשטיי וועגן דעם ווילסטו אינוועסטן אין ריעל עסטעיט ווייל דו ווילסט אולטימעטלי מצליח זיין אין ריעל עסטעיט, דו ווילסט נישט בלייבן ביי איין פראפערטי און פערטיג, דו ווילסט צען יאר ארום זאל מען אונז קענען רעדן אז דו האסט מער ווי איין פראפערטי, משיח זאל אוודאי דא זיין פארדעם, אבער. אבער די געדאנק איז, אויב דו ווייסט וואו דו ווילסט אנקומען דארפסטו טראכטן מער אויף די ביג פיקטשער, וואס גייט דיך העלפן אנקומען וואו דו ווילסט אנקומען שנעלער און גרינגער. למשל, אויב צו פארטנערן מיט א אנדערעם, דאס מיינט דאס געבן פופציג טויזנט דאלער פאר איינעם, און איך וועל זאגן די אמת, אויב ס'קענסט נישט מיט פופציג אפשר מיט הונדערט אפילו. און אפילו ס'גייט זיין נאר איין פראפערטי, אבער לעקאווע דעם גייסטו קענען זיך אסאסיעיטן מיט א איש מוצלח וואס איז שוין מצליח אין ריעל עסטעיט, וואס ער גייט דיך לאזן שטיין ביי זיין זייט אז דו זאלסט זען וויאזוי ער מאכט זיינע החלטות, און דו זאלסט זען וואס ער טוט כסדר אין ביזנעס, וויאזוי מאכט ער א דעסיזשען פון ספענדן, וויאזוי מאכט ער א דעסיזשען מיט דיעלן מיט טענענטס, וואטעווער ס'איז, אויב דו קענסט אויף אזא וועג גיין, דעמאלטס איז דאס די פעקטאר פארוואס דו זאלסט וועלן פארטנערן מיט איינעם נישט ווייל דו גייסט לקבע דעם קענען האבן מער צושפרייט דיינע נכסים, און אויב דיין גאול איז נישט צו זיין מער אריינגעלייגט אין דעם נאר דו ווילסט וויסן אז דו האסט דאך געקויפט די איין פראפערטי און שלום על ישראל דו ווילסט נישט ווייטער גיין, אפשר לוינט זיך דיר יא צו גיין אליין, דעמאלטס קענסטו אנהייבן צו טראכטן צו גיין אליין, און דעמאלטס קענסטו האבן די פעקטארס וואס דו האסט אראפגעלייגט דא, לוינט זיך מיר צו גיין אליינס און. און און קענען מאכן אליין אליינס מיינע החלטות וואס כ'וועל דיר זאגן די אמת נישט אייביג איז עס א מעלה אז דו קענסט מאכן אליין דיינע החלטות. בדידי הוה עובדא, איך האב געקויפט עטליכע פראפערטיס איבער די יארן וואס כ'האב געקויפט אליינס און כ'האב זייער שטארק חרטה געהאט פארוואס ווייל ס'האט זיך האט זיך ארויסגעשטעלט ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז דיעלן מיט טענענטס און מיט אוילערס איז נישט מיין סטראנג פוינט מיט בוילערס אויך נישט און איך בין צו א ווייעכע מענטש. און יעדער איינער איז, איך מיין, ווער ס'דינגט א הויז פון איינעם אדער ווער ס'פארדינגט א הויז פאר איינעם, ווייסט אז ס'איז דא א געוויסע זאך וואס אויב א ווייכע לענדלארד פאלט אריין מיט א טאף טענענט קען זיין פראבלעמען. און איך בין זייער איזי גאואינג געווען, איך בין איך בין א איזי גאואינג מענטש בטבע, אקעי פיין, יא, איך טראסט שנעל, און ביז איך לערן מיך אויס נישט צו טראסטן, און, און, און, כ'מיין היינט וואלט איך עס שוין געטון אנדערש ווייל כ'האב שוין מער עקספיריענס, אבער מיין פוינט איז, ווען איך וואלט ווען געדארפט אינוועסטן אין ריעל עסטעיט, איך אינוועסט אין ריעל עסטעיט און איך טוה עס אליין, ווען ס'קומט צו קויפן עפעס א יוניט ערגעץ, עפעס א קאנדא, און איך פארדינג עס פאר א, פאר א היימישע מענטש וואס איך ווייס מיט וועם איך דיל, וואלט איך עס געטון אליין, כ'האב נישט קיין אישו מיט עס. אבער ווען ס'איז מ'רעדט פון ריעל עסטעיט קויפן עפעס וואס דו ווייסט נישט מיט וועם גייסטו אריינפאלן, עפעס א א גוי ערגעץ וואס דו האסט נישט קיין אהנונג, איך מיין מ'דארף האבן סייעתא דשמיא איבעראל מיט אידן מיט להבדיל גוים באט באט באט די די די די די פעקט אז דו גייסט דיין ערשטע פראפערטי קויפן אליין, אויב דו ביסט אזא מינע מענטש ווי מיר, האסטו גע'עדד נאך א טאן אוו ריסק. צו די דיל. אה, סאו וואס דו זאגסט איז אז די, אז פאר מען קומט אן צו די צוויי צדדים איז דא א שאלה וואס מען דארף זיך פרעגן פריער. אסאך שאלות, אסאך שאלות, און וויכטיגע שאלות וואס ס'קען זיין וויכטיגער פון דעם וואס דו האסט געפרעגט. יא, און לויט דעם גייט, גייט אויפקומען די, גייט אויפקומען, ס'קען זיין אז די צוויי, אז קיינער פון די צוויי צדדים, אדער איינער פון די צוויי צדדים, איז נישט זיין נגיעה. יא,

אדער?
אדער ווייל דו פילסט אז ריעל עסטעיט איז א זאך ווי דו קענסט בויען א געוויסע הצלחה דארט, און דו ווילסט דאס בויען אויף די לאנג טערם, און פארוואס עפעס ריעל עסטעיט? לאמיר גיין מיט די צווייטע אפשען.
איך זאג דיר, איך זאג דיר, ווייל ס'איז, ווען דו רעדסט צו מיך צען יאר צוריק וואלט איך גערעדט אנדערש, איך זאג דיר קלאר איך וואלט גערעדט אנדערש, איך האב אבער יעצט נאך צען יאר עקספיריענס, און איך ווייס נישט וואס איך גיי רעדן צען יאר ארום. אבער יעצט ווייס איך, מיט מיין יעצטיגע שכל ווייס איך, אז ס'דא זייער אסאך מענטשן, אינקלודינג מייסעלף עט וואן פוינט אין טיים, וואס איך בין אריין אין ריעל עסטעיט נאר ווייל דאס איז געווען די גאנגבארע זאך דארט. איז געווען קול. אקעי.
שוין. איך זאג נישט אז ס'איז ראנג, איך זאג נישט אז ס'איז גוט. ברוך השם איך קען זאגן סייעתא דשמיא אז איך האב מיין ערשטע אינוועסטמענט פראפערטי געווארן אינוואלווד מיין איך, אין טו טאוזענד און טו אדער טו טאוזענד און טרי, סאו די רעדסט דא פון בערך עטליכע צוואנציג יאר צוריק, און ברוך השם כ'האב נאך קיינמאל נישט דערלייגט קיין געלט אויף ריעל עסטעיט. ברוך השם.
דער אייבערשטער העלפט מיר ווייטער. אבער דאס מיינט נישט אז די פראפערטיס אין וואס איך בין געווארן אינוואלווד האט קיינער נישט איינמאל דערלייגט. כ'האב געהאט סייעתא דשמיא, ס'איז געווען א גרויסע קרעש אין טו טאוזענד און אייט, צוויי יאר פארדעם האב איך אלעס פארקויפט, דער אייבערשטער האט מיך אזוי געפירט און איך בין געראטעוועט געווארן פון זאכן,
און בשעת איך האב געקויפט דעמאלטס איז געווען לאו אינטערעסט רעיט ענווייראמענטס, באט איך טראכט היינט אריין פאר מיר, דאס וואס איך האב געטון דעמאלטס וואלט איך היינט נישט געטון, קודם איינס ווייל אפילו ווען עס איז מיר געגאנגען גוט איז עס געווען פיור לאק, דער אייבערשטער האט מיך געהאלפן, איך האב געהאט א סייעתא דשמיא אז עס איז מיר געגאנגען גוט, אבער איך קען מענטשן, איך האב געדילט מיט מענטשן וואס האבן געטון די עקזעקט זעלבע מינע זאכן ווי מיר אין דיפרענט טיימס און זיי האבן דערלייגט זייער אסאך געלט. סאו ווען מענטשן זאגן ריעל עסטעיט איז א פארזיכערטע זאך, ווייסט פארוואס מענטשן זאגן ריעל עסטעיט איז א פארזיכערטע זאך? נו פארוואס? ווייל ער זעט די אידן בית מדרש וואס האט מנדב געווען די די חדר און די וואס מ'האט צוגעבויט צו די בית מדרש, און ער זעט אז דער רבני הנגיד איז שוין פאר די לעצטע צוואַנציק יאר א איש מוצלח, און דו קוקסט אויף אים אן כאילו ער איז א פארזיכערטע זאך.

יא, און וואס איז דיין לאנג טערם גאול מיט דעם עס? אקעי, סאו לאמיר זאגן מיין לאנג טערם גאול איז צו מאכן געלט. יעדעם'ס לאנג טערם גאול איז צו מאכן געלט. דיינס אויך און מיינס אויך און יעדן איינעם וואס הערט עס אויס. עס איז נישט גענוג. די ווארט לאנג טערם גאול צו מאכן געלט איז נישט גענוג. מיין לאנג טערם גאול איז צו מאכן געלט ביי טוהן וואס? ביי טוהן ריעל עסטעיט, ביי אינוועסטן אין ריעל עסטעיט. וואס מיינט טוהן אין ריעל עסטעיט?
אינוועסטן אין ריעל עסטעיט? זיין ביזי מיט ריעל עסטעיט? זיך אויסלערנען גוט די ריעל עסטעיט געים? אדער מיין לאנג טערם גאול איז צו זיצן און לערנען זיין א מאגעטשיר? און איך גיי קראצן דאלער אויף דאלער, און איך גיי נעמען די פאר דאלער און אריינלייגן אין ריעל עסטעיט, און איך וויל נישט קיינער זאל מיך קאלן ווייטער, רעד נישט צו מיר ווייטער, איך וויל נאר זיין ביזי מיט מיינע תלמידים אין ישיבה קטנה. אה, נאכדעם סא, סא נאכדעם וואס איך האב די תשובות אויף די שאלות, וואס איך ווייס ביי מיר אליין וואס די תשובות אויף די שאלות זענען, דעמאלטס קענסטו אנהייבן צו טראכטן וואס דיין אפראוטש דארף זיין. וואס מיין אפראוטש דארף זיין? און אויב דיין אפראוטש, אויב דיין דיין תשובה איז אז דו ווילסט ווערן אינוואלווד אין ריעל עסטעיט, ווילסט עקטשולי מענעדזשן ריעל עסטעיט, ס'דא מענטשן וואס זיי לאווען עס, איך וועל זאגן, איך דערמאן מיך יעצט רעדנדיג מיט די פנחס, איך דערמאן מיך פון א איד וואס מיט וועם איך האב געארבעט, איך האב קיינמאל נישט געמאכט מיט אים קיין דיעלס צוזאמען, איין מינוט, ניין, איך צי צוריק, כ'האב יא איינמאל געמאכט מיט אים א דיעל צוזאמען, איך האב איינמאל געמאכט מיט אים א דיעל צוזאמען און דארטן האב איך אים גוט געקענט לערנען, סאו, ווען איך האב מיט אים געמאכט די דיעל איז עס געווען ווייל איך האב געוואלט נישט זיין ביזי מיט עס, איך האב געוואלט ער זאל זיין ביזי מיט עס. כ'האב געוויסט אז ער האט עס אין די הענט און ער מיינט נישט צו זיין ביזי מיט די זאכן. ער האט ליב צו זיין ביזי מיט דעם. מיט טענענטס און מיט פיקסן און מיט און מיט סקעדזשולען מיט ארבעטערס און גיין קוקן ווי דאס איז אויסגעקומען און דיזיינען. וואטעווער. די גאנצע די גאנצע ניין יארדס האט ער ליב געהאט צו זיין מיט דעם ביזי. איך נישט. סאו איך האב מיט אים אינוועסטעט ערגעץ. און איך בין געווען אזוי קאמפארטעבל, כ'האב געוואוסט אקעי, איך גיי מיט אים, און איך ווייס אז איך בין קאמפארטעבל, איך גיי מיטהאלטן מיט אים אלעס וואס ער טוט, איך בין געווען א חבר מיט אים, איך בין נאך אלץ א חבר מיט אים, און יעדע זאך וואס וואס מען טוט וועט מען צוזאמען דורכשמועסן, און איך וועל זיין זייער שטארק אינוואלווד. למעשה וואס איז געשען איז, נאכן זיין א יאר מיט אים אין די פראדזשעקט, בין איך געוואר געווארן נאך א מעלה אדער חסרון וואס דער מענטש האט, וואס כ'האב נישט געהאט געוואוסט פארדעם. א טאג וואס איז נישט דא די נעקסטע טאג א קאורט קעיס, שלאפט ער נישט ביינאכט. ער מוז יעדן טאג האבן א קאורט קעיס סקעזשולד פאר מארגן. אויב האט ער נישט קיין עוויקשן וועט ער מאכן זיכער אריינצוגיין אין א פייט מיט א טענענט כדי צו קענען האבן מארגן עפעס א עוויקשן. איך זאג עס עפעס אפשר אביסל פאני, ווייסט איר גייט אריינגיין אין א. ווייסט דו זאגסט עס פאני אבער עס סאונדט אביסל פאני. סאונדט אביסל פאני באט אז דו טראכסט אריין, לאמיר אוועקגיין א מינוט פון ריעל עסטעיט. דו קענסט נישט קיין מענטשן אין בית מדרש וואס יעדן טאג וואס דו קומסט אין בית מדרש פייט ער זיך מיט איינעם? א. א טויאן, יא? ס'איז דא א מענטש וואס האט א נאטור פון זיין א טויאן. אקעי, איך רעד, אה. ער מוז זיין א ליטיגעיטער. געפייט אין א ברייטע, סאך א ברייטערע משמעות. ער מוז האבן א וויכוח, ער מוז זיך טענה'ן אפילו. ער מוז געווינען א קאורט. אה, אקעי, איך רעד. ער קען נישט, ער קען נישט פלעין זיין א ריעל עסטעיט מענעדזשער. ער מוז האבן געווינען די טענענט וואס האט אים געטרייט צו סקרוען. אקעי. יעצט וואס ס'געשענט ביי אים איז, אז זיין סאבקאנטשעס. זוכט פראבלעמס. כ'הער, כ'הער, כ'הער. און רבונו של עולם, מ'האט פארדינגען, מ'האט, מ'האט, מ'האט, כ'גיי נישט אריינגיין צופיל משלים, ווייל, באט, באט, באט, כ'וועל געבן, ווייסט וואס, לאמיר דיר געבן א סימפל משל, אקעי, לאמיר זאגן אז א שלאס איז צובראכן, און ס'קאסט פופציג דאלער צו פיקסן די שלאס. הייב אויף א טעלעפאן, גיי אריבער צו האום דיפאו, שיק דיין ארבעטער וואס דו צאלסט אים צוואנציג דאלער א שעה, זיבעציג דאלער, הונדערט דאלער, שלום על ישראל ס'איז מסודר. קויף דעם שלאס.
קויף דעם שלאס און לייג עס ארויף. אקעי. אקעי?
כ'זאג א סימפל משל פון א שלאס. ס'קען זיין אביסל מער מער קאמפליצירט ווי א טוילעט. אקעי, קאל די פלאמבער, צוויי דריי הונדערט דאלער ס'איז מסודר. נישט צו טון דאס מיינט א טענענט וואס איז נישט צופרידן. מיט א טענעט וואס ער גייט האבן סוף חודש א אישו, א סיבה פארוואס ער גייט נישט וועלן צאלן קיין רענט, און דו גייסט האבן א סיבה פארוואס דו גייסט דריי טעג שפעטער און דארפן שיקן א נאריס אז ער מוז ארויסגיין פון די פראפערטי, און נאכדעם פאנגט זיך עס אן מיט קאורט קעיסעס, און נאכדעם ליגעל פיס און כ'ווייס וואס. נעם דעם סטופיד שטראס און לייג עס ארויף. ניין. ניין. ער מוז זען צו האבן עפעס א אישו. ער האט קיינמאל נישט מודה געווען דאס, אבער איך האב דאס אפגעלערנט פון אים נאכן דיעלן מיט אים איבער די דיעל פאר איבער א יאר, אויך די מענטש איז נישט פאר מיר, איך קען נישט.
וויאזוי זעמער אנגעקומען צו דעם?
וואס איז געווען די פוינט?
כ'מיין, אונז האבן גערעדט וועגן דילן מיט אנדערע מענטשן אדער אליין? אה, אקעי, אקעי, יא. סאו, אויב דיין לאנג טערם גאול איז צו דילן מיט אנדערע מענטשן. אפילו דעמאלטס דארפסטו, איז דא נאך שאלות וואס דו דארפסט דיך פרעגן. יא, פרעג דיך אויך צו דו ביסט א ליטיגעיטער, צו דו האסט ליב צו פייטן, צו דו ביסט פון די מענטשן וואס האלטן זיך אין איין פייטן מיט א צווייטן. נישט אז ס'איז אייביג טבעי, ס'איז סאך בעסער צו פייטן מיט טענענטס ווי צו פייטן מיט די ווייב, דאונט געט מי ראנג. סאו אויב וואלט ער נישט געטראפן אונזערע טענענטס דעמאלטס וואלט ער מסתם געהאט שלום בית אישוס. סאו אזוי ער קומט אהיים, ער האט זיך אפגעפייט, ער האט געגעבן א סעטיספעקשאן פאר זיין ניעדס פון פייטן, און אלעס איז מסודר. אקעי, סאו די תשובה צו די שואל'ס שאלה איז אז ער דארף אריינשטעלן נאך א פעיפער. יא, ס'איז געווען שאלה, ער האט גענומען א פעיפער און ער האט געשריבן דערויף תשובות פון חיים עקשטיין, דארף עטס אריינשטעלן נאך א פעיפער אינדערצווישן און ליסטן נאך שאלות. נאך שאלות, און דארטן דארף נישט זיין תשובות פון חיים עקשטיין, נאר תשובות פון וועם? פון אים אליין. אה, אקעי.
ער דארף וויסן וואס ער וויל. דאס מיינט שאלת חכם חצי תשובה. ווייל דו דארפסט וויסן וואס דו ווילסט, דאס איז נישט פלעין א יא אדער א ניין, דאס איז מער. סאו דו האסט שוין געפרעגט האלב פון די שאלות, חיים, יעצט דארף ער האבן, ער דארף זיך קענען געבן די גאנצע תשובה, אלע תשובות. דארף זיך געבן די גאנצע תשובה, איין זאך וואס איך וואלט צוגעלייגט. אויף די צווייטע אפשען פון זיינע תשובות איז געווען צו ער זאל עס לייגן ביי א צווייטן אזוי איז עס צוטיילט אין צוויי פלעצער און דו האסט מיט דיין לשון לימודים עס אזוי שיין צוברייטערט אזוי וועט עס זיין כשזה קם זה נופל וואס דאס האט ער נישט געשריבן דאס האסטו געזאגט יא? סאו ווען ווען די פאוקעס פון איינעם איז כשזה קם זה נופל ווען די פאוקעס פון איינעם איז צו דייווערסיפייען פשוט וועגן ריסק קומט יעצט אריין נאך א שאלה צו ווען מען גייט קויפן צוויי פראפערטיס הייסט עס דייווערסיפייד? ס'איז מער ווי איין פראפערטי. ס'איז מער ווי איינס, אבער ס'ווענדט זיך ווי די צווייטע איז. אויב די צווייטע איז אקראס די ערשטע, ווייס איך נישט צו סאיז דיווערסיפייד.
כ'מיין, סאו אויב ס'איז אין א אנדערע שטאט איז עס אביסל מער דיווערסיפייד, אויב ס'איז א אנדערע לאנד איז עס שוין מער דיווערסיפייד, אויב דאס איז רעזידענשאל דאס איז קאמערשאל קען עס אויך זיין מער דיווערסיפייד, סאו ס'איז נישט דיווערסיפייד ס'איז כדי אז א מענטש זאל קענען קוקן אויף.

נו, יא. קען זיין בשעת דו הערסט וואס איך רעד יעצט קען מען שוין אויך קויפן די בוק אויף די האטליין. יא? יא.
ס'איז דא אזא איך תמצא? ס'איז דא אזא איך תמצא.
איך האף בעזר השם אויף אנפאנג חנוכה וועט ארויסקומען די בוק. שטוב און מוצלחת. סאו שטוב און מוצלחת. און די די שיעור קען זיין אז ס'טע הערן אין חנוכה סאו וועסטו שוין קענען דאס אויך הערן דארטן און קויפן דארט. און דאס קענען אויך קויפן א אודיאו בוק אויף די האטליין. מינינג אז דאס קענען דרוקן עפעס א באטן און דאס קענען אויסהערן די גאנצע בוק וויאזוי איך רעד און איך לערן פאר די בוק.